Allah Tagalla hemmämiz meňzeş ýaradýar. Biz meňzeş dünýä inýäs. Şeýle-de ýigide müň hünärem az diýilişi ýaly biziň her birimize müň hünär berilýär. Biz bolsa durmuşda öz ornumyzy tapýas. Birimiz daýhan bolýas, ýene birimiz mugallym, telekeçi, şeýle-de sungat adamlary, aktýor, bagşy, režissýor. Ýöne biz dünýeden ötemizde nähili adamdy diýenlerinde, Gowy adam düzýärler. Diýmek biziň her birimiz şo söze mynasyp bolmaly. Şo sözem gazanmalydyr.
Ýigit çagy ýigriminji asyryň Şu ýagty jahana gelen madyma Üstümden sepipsiň baharyň nurun Ýok, maňa husytlyk etmänsiň ömrüm Ejemi horlaman süýtden aýrylyp Kakamy ýadatman egniňden düşdüm, Dostum bilen serhudaşdyň gülüşdim, Ýok, maňa husytlyk etmänsiň ömrüm, Ak adamy garalajak bolmadym, Beýgeljek bolmadym il peseldip, Takdyr halas etdi şeýle keselden, Ýok, maňa husytlyk etmänsiň ömrüm, Meniň gerdenimde göteren ýüküm, Gursagymda çöken azabym, jebrim, Bolýalaý geçeniň geçdigi bolsun, Şonda-da husytlyk etmänsiň ömrüm, Özümden soraýan. Senem bamyň? Özüm jogap berýän hawa Sagurgun diýmek bir neme zat görüpsiň eýýäm bolubilýär şeýtdejik dowam edebirin men diýen siziň üçin agalar üçin dogan gardaş dost ýarlar üçin gar ýagdy geldi.
Gelneje, salawmaleýkim. Aha, gowçulykmy garaňky gijede? Täşli jan, waleýkim. Sen näme işläp durdyň bärde? Äý, Daşaýek, ýüregim ussydy, aýlan-çaýlana çykdym men-ä. Dogry aýdýaň.
Meňem ýüregim usdy. Menem aýlan-çaýlana çykdym. Bu garaňky gijeler bilýäňmi näme? Meň ýalňyzlygymyň dostlugy şu garaňky gijeler. Sebäbi. Näme diýä, ile aýtsam diýä, gep bolar diýä syrymy, içime salsam dert bolar diýä. Şoň üçin çykýan garaňky gijelere. Çykýandan hem öz-özüm bilen hümmüldeşip, şu derdim garaňky gijeler aýdýan. Hiç kime hiç zat aýdanok-a. Şoň üçin, Wah, Täşli jan, Bir zat aýdaýyn-da saňa. Şu meň bir öňümden gowy goşgulaň biri çykdy-da. Allan başga boldy, aglan men boldum. Belki o goşgyny maňa aýdyp bermek islärsiň? Gara şonda bir. Durmuşda gizlemän aýtdym syrymy. Allan başga boldy, ýene aglan men boldum. Gözüm ýumup saklap bilen sabrymy, awlan başga boldy, aglan men boldum. Bizden gitdi agyr işleň bir jaýy, esgi boldy köwüşlerimiň her taýy. Iş dynansoň, arzylanan serpaýy allan başga boldy. Ýene aglan men boldum. Kän oýnadyk. Amyderýaň boýnunda bugdaý orduk. Un bolmanda öýümde şol dostumyň wezipä geçiş toýunda gülen başga boldy. Ýene aglan men boldum. Erkek diýlen ada gulluk etdim men, Ejiz görsem, çykmadym hiç hetdimden, Ýagşylygmyň dolananyn şert bildim, Bilen başga boldy, aglan men boldum. Bar her zadyň öz müt. Dödi, öz güni, ilden öň basdym bagryma közi, Kynçylykda öldürmedim-ä özümi. Emma ölen başga boldy, aglan men boldum. Aýal maşgala bolsaňam, Gyzylgül, bajym, sen erkeksiň diýseler, erkek ada gulluk etdim. Emma onda-da näme? Sag bolsun ýok diýme. Özüňkiden sag bolsun ýok. Wah, ilden gatam görmeli däl. Şoň üçin durmuşda diňe özüňi araçägiňi saklamany başarmaly Täşli jan oglum. Menden saňa wesýet bolsun. Ýaşym otuz ikidir. Emma otuz iki ýylyň içinde Bir günüňi üç gün ýaşap gördüňmi diýseler, ynha men şol. Ýöne beterinden saklasyn, muňa-da şükürler bolsun. Allatagala. Hemme gyzlar zanýadok tik tok açyp tanşaý diýseňem ýokmy söýgülimma onymma bunymma diýip. Waiting skazif. Özi özi. Oňa seret.